ḽo kovhela ndi madekwana hu khou tevhela mafhungo fhano kha belren news vha tshi khou avhalelwa nga rufhiwa tshikovhele sa tshipiḓa tsha u pembela u fhedza ṅwaha muthihi belren news i khou bvela phanḓa na u vha ḓisela maṅwe mafhungo a tsedzuluso ane ro vha vhigela one miṅwedzi ya fumimbili yo fhelaho

Kha bammbiri yo ganḓiswaho kha dzhenele ḽa Nature Geoscience, vhasedzulusi vha ri mukumbuluwo u khou ita uri thavha ya Chomolungma kana Mount Everest i lapfe nga miḽimithara i swikaho mivhili nga ṅwaha. Vha ri vhulapfu ha thavha ho no engedzea nga mithara vhukati ha ya fumi na miṱanu na fumbili kha miṅwaha ya zwigidi zwa fumalo ṱahe yo fhelaho. Mount Everest ndi yone thavha yo lapfesaho ḽifhasini. nga vhulapfu ha mithara ya zwigidi zwa malo na maḓana a malo fuiṋa ṱahe. I wanala vhukati ha shango ḽa Nepal na dzingu ḽa Tibet kha shango kana kha dzhango ḽa Asia. Ri bvela phanḓa na mafhungo nga u lavhelesa maṅwe ane a khou ita ṱhoho dza mafhungo. Muhumbulelwa kha mulandu wa bulayo ḽa Vho Funanani Mbedzi o ḓivhonadza phanḓa ha Khothe Khulwane ya Ṱhohoyanḓou yo dzulaho Waterval ṋamusi Muhumbulelwa vho Habapfani Eric Mundalamu vha miṅwaha ya fuṱhanu iṋa ndi vhane vha khou hweswa mulandu wa u vhulaha mufumakadzi wavho Vho Funanani Patience Mbedzi vha miṅwaha ya fuiṋa mbili nga u tou vha thuntsha phanḓa ha gogo ḽa vhathu musi vha kerekeni nga ṅwedzi wa Lambamai ṅwaha wo fhelaho vhuponi ha Makonde nnḓanyana ha ḓorobo ya Thohoyandou. Zwo ralo, Muhumbulelwa Vho Eric Vhapfani Mundalamuwa vha nnḓa nga beiḽi ya zwigidi zwa fumbili, hune mulandu uyo wo fhedza u khou pfukiselwa phanḓa u ya kha ḽa raru ḽa ṅwedzi wa Ḽara gidi mbili fumbili ṱhanu. Muṅwe wa muraḓo wa muṱa ane ha ngo tendwa u bulwa nga madzina, vho sumbedzisa uri a vha khou farea zwavhuḓi nga nḓila ine mulayo wa khou tshimbidza ngayo uyo mulandu. Ee, riṋe vha muṱa wa ha Mbedzi Funanani ro vha ro dzula khothe ya fha Vaterfala ṋamusi yo ya Vaterfala yo vha i khou tou senga u bva dzi 4 u swika dzi 8. Zwa zwino ri khou pfa ri songo tsha farea zwavhuḓi ngori ṋamusi ri tshi swika nga dzi 4 khothe yashu uri i tshi dzhena vha vha khou ri vhudza uri vho i khou postponeliwa u dzi 3 dza November. A zwo ngo ri fara na luthihi ngauri ro vha ro prepare uri heyi vhege yoṱhe ri khou lavhelela uri ri khou pfa zwithu zwavhuḓi ri khou pfa vhona muhumbulelwa dzhielwa vhukando ndi zwine ro tea ro u to lavhelesa zwezwo muhumbulelwa kha dzhiele vhukando samusi riṋe ngeno sa muṱa ro no vhaisala ro ṱutshelwa nga mukomana washu ri vha ri khou pfa uri na ene muhumbulelwa khaye a fesane na zwe a ita a gwevhiwe sa muthu muṅwe na muṅwe mara nga nḓila ine vha khou zwi ita ngayo vha tshi khou postpona zwi vha zwi tshi khou vhaisa zwi vha zwi khou luza na ri a ri a pfha ri tshi vho luza na fhulufhelo uri zwa mulayo washu wa south africa a u khou tshimbilisa zwo a khou guma ngorali mafhungo fhano kha belran news muthatsheletsi kha vha bvele phanḓa na uri tevhelela hune vha ri wana fhaḽa kha spotify x twitter tiktok khathihi na kha facebook page ya belran news kana uri fonela kha 083 861 2263 maṅwe mafhungo ndi vha vhuyanana o tshifhingani tshiḓaho kha ḽikovhele

tshifhinga vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606 mulaudzi transport service no place is too far to reach
wangane zwi ḓa kha sia ḽa masheleni aha belran brands ndi tshandulo yavho ri vha thusa musi vho anganea lwa shishi kha sia ḽa masheleni ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho tshiḽipi tsha muholo tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone a vha ri kwame zwino zwino